Moche morigererie Ogusi voice. Abanto baminto mbuya more? Thank you so much ase baria bagendete onye gotobwati. Thank you so much for those who are subscribing. Ekobakera mbuya mono ase eng'encho actually you were subscribed bono iga torigererete 6000 subscribers. I'm thinking ng'a goikera mambia nabo okonyora ng'a twikire 6000 subscribers because you

People eria ekero tokoreta emegano kwaba naye omotang'ani konyora enotification thank you so much ase bari bagendete go subscribe nabo igo bari bagendete ko watch our stories ento ngere ngobaboria ekemo uh, what are your reviews on what we do chistori chiaito ng'aki mogochirora nkeki iga moigwe tomente ase chistori chiaito chiri togokora uh, nkeki totari gokora buya gose togokora buya just tell us

Intwe tore iga iga twakoretera amang'ana aiga ase emetandao, ebinto mbire bire gusii bigokorwa motamanyeti. Bono ekero twachiire ebinyoro ime, tokobaretera chistory echi iga ekoba rahisi inwe komanya. So it's a service to the community and that is why we are here to make sure ng'a mwanyorire chividio echi iga ase enchera y'ogoikeranu. Bono, omogano noroba chinsemo chiaa bogeka irungu, omong'ina oyomo osirete. Omong'ina oye Egerasira bakabanga bake amatanga, bachia komoyia korwa ara ria korwa mocheri. Famiri ekabanga buya rituko ria Jumatano, rituko ria Aramisi omosafara, rituko ria Ijumaa amatanga. Ekero yachia goika rituko ria Aramisi, Jumatano botuko mogaka bw'enka eria agakora ki? Akabora. Kabura korwa omochie oye, kerabura korwa omochie oye. Omwana bw'omogaka oyo iga nkoeresa are ng'a tata omwabo nabogete saa kumi chia botuko. Ekero akobogete saa kumi chia botuko akamoenda akamotura, ekero amotura agacha akamotebia ng'a mwana ee na abaiseke baye mbarenge nyomba agwo nigo baraire, akababori ng'aki, ng'aki moroche? Inki mwaibangete mochi gokwana ase amatanga? Speech chiaino ng'aki chire kuringana ne statement ya abana bakuru. Nabo igo agateba ng'a yaya rende omosee buna inche ebibande biane ebi, eburial permit ya mama omino eye, ah, maambia inwe nonya mokonya gotang'ana inche nkorunde magega. Kwanza korumera tata nabo atore yaani nabo arochekererie buna omonto otari buya igo obwate estress. Nabo agoika asare okonyora arengerereti. Okoboria naki enyango eye ekogenda naki moroberi naki ere tokomorebi tokomotebia aa tata emeroberi mbuya ere enyango ya mama ango ere ere buya eeh goikera mpaka tarehe twenty seven eywo ekemambia naende achete agantura agenda agaturaa momura ominto. anyatete kogenda gotuna momura omwabo nkamokania ase eng'encho saa kumi yarenge, naende ogoterera embura yatwete. Ejumatano.
Eyio bono obotuko bogokera aramisi. Jumatano botuko.
Eeh, saa kumi. Bono konya yasoire aramisi kenga. Aria erio nkamotebia yaya tiga mwakere esimi mogambe nere bakagamba na esimi. Inche buna inche naraire achete agantora korwa nyomba mwane. Nari nabogete tinchieti koirana nyomba cos konyara bono saa kumi aye bwakire. Naende ase eng'encho emerero ere yarenge etown yatigarete ekazini yane. twarenge kobwaterana korosia oywo orosie yamama, alafu nantebete ng'ire pahali ya permit ne ekepande kia tata na mama, erinde aye ntanye goaka ne bill ya mochari. Tata gakoruga iga, barende abeke esain, esignature. omobere eye gotasooketi nonya. Nki akoete rituko erio? Rituko erio
epari ya permit na ekebande. Kiaye? Ee na ekia mama.
Nki agogotebia ekero agokoa?
Aa intwe atotebetie ng'a abana bane, engineer natigire mo make sure ng'a enyangi ya mama yaerire buya. Intwamanyete gose nkogenda arenge, gose otwamanyete tata noo arenge kobera, mpaka enyaingo ya mama yarire ase eng'encho okonyora obongo bwaye bwarosire, intwe twamanyete nkobera arenge akanye mama, akamanya gosoerwa mwakarara. Tinchieti koirana nyomba korara, nkagenda nkanyora esimi yane yesire koera omorero ngoyia echacha, nkanyebeka omorero. Eeh nario erio bono bwakire saa kumi na mbili iga, nari ng'ete nyomba ngorora gagosoka gwa chisiko, nkaira rende nesuka goika irane, nabwate ebirengererio binde ng'a nabwateeee gose nkogenda are. Naki adreseti chingaki echio? Eeh ti- ting'eti korora buya ase eng'encho nabwate shughuli moono, eng'e namanyete noo akobera Aibange ekero achia koimama, agasoka lakini rende ekero yaira agakeka ake igo, aria mborete abana baminto ng'ai bono tata agenda gocha, korwa iga abwo bakantebi mbamanyeti, batebiwa isiko ominto ata socks echi na nabo nara tata nangorigia arenge socks lakini agantebi nere ochigachete, korwa abwo nkaira maybe ochire mambura oyomwabo bono. Ebinto bono bincheti korengereria birengererio binde bing'a agwo goetaniga abwo.
Mwesike nere ngoteba are ng'a namoroche, eh, naroche ise saa kumi na mbili botarakia, korwa agwo onde taiyo omoroche. Tata ominto ntwabogete, nabogete mapema agatotura, ekero atotura iga atoboretie ng'a inki togochi gokwana igoro y'amata ase o- yaani. Nkwana ki togochia gokwana ase amatango a mama? Ensa ngapi? Riko ine reke ya five. Tokamokania tokamotebia intwe ntwabwate nkwana ende, tokamotebia omonto twatigerete echukumu ya chinkwana nanko, momura omwabo tata. Tokamotebia nonye nere kerabetererie akwane, tokamotebia ere takwana kende lakini kerabetererie akwane. Akera abasani ba mama, abageni ba mama, na abageni baye, na abageni baito mbuya mono. So tokamokania, tokamotebia intongwana chiko igo, omonto oratenenere chingwana nango, naende nere ogochia gokwana kwa niaba ye family. So aywo akaera, tokamotebia tata irana orare, tata akairana akarara. Kero ararake igo naende agasoka, kero asoka naende akairana nyomba akagenda korara. Intwe bono tokaboka toriamka around six six to six thirty hapo tokagenda roche. Erio tochiete kabere tokairana tokanyora taiyo, twatema komorigia ntomonyorete. Ba proceed koreta omobere Chiango nchiabakane timoorete mobere ase eng'encho mama omino tarakora ki? Takoyani goisa taiyo. Barabwo rende baka baka proceed baka imagine ng'a tata omwabo ngocha are maybe aye aibachete ase eng'encho ya stress, maybe ngocha are baadaye. Esimi yachete andete yachete karatang'anera abwo abanene, agateba mobere tokonyarekana kogenda tata ataratoka. Lakini rende ase eng'encho konyora naende bweeri na omobere konyora osokigwe, togasinywa ase tokonywa irani. Nkabakanire, lakini inwe mwasokire. Nkabakanire, lakini omobere konyora osokigwe. Aria bono twamoete tiga toche rende gose tata nairane, tata tachieti koirana.
Maswali abeire amange sana, maswali abeire amange sana. Anyway, eh, mobere gokoretwe Friday, yaani Thursday, kogoika iko saa mbiri chia botuko, imagine, saa mbiri chia botuko. Abanto bagateba ng'a yaya ntogotwara matanga, mogaka monyene enka ataiyo. Eh, mogaka monyene enka ataiyo matanga tari kogenderera. Baibo ba- bagaka ba ekenyoro bagakana. Mobere okairanigwa omochere, orenge Christamarian, okairanigwa hema. Korwa osongo bono omobere gochete gocha, ekero twarure aa twamanyire ng'a bono omobere tori gocha tokagenda, kero inche nkagenda bono rogo, na kera omonto akagenda, tomanyete ng'a estori eye yasiekwa. Ring'ana riroba bono nokorigia omogaka. Ring'ana riroba bono nokorigia omogaka ase agakare. Matanga akubire. Matanga twanya kubire nonya ekeria eke twakorosia eke kegatenena togatiga kera egento kegatiga kekaba pending togoteba bono tiga omogaka ache aratoke inche ng'enda bwane korara bono botuko to ntaraika bwane chire saa mbiri nkaigwa chioni. Naigwe chigoro nikoboka ng'a pi chione rende, chikare kobuga korwa maata aa, eaasi eye, naki yabugia ekwerende chioni buna eria ebwate omobere. Omanyete ng'a nyora bono ebikoro biasoire ase itoma, ke, nkominyoka korwa rogoro aaria ngocha ngoika aa, nkonye omanyete omobere oikire isiko aa, bono ngasimia komanya ng'a rende communication eye tware gokora nabaaria. twateba bagaka twabaikaranseria bakanire ng'a eke bono naki ogotenena naende naki omobere oye. Korwa abwo omanyete bono ninche estori yane ekaerera abwo ekiagera korwa abwo ke igo inche bono nstokerete. Omogaka oyo ache atoke ejumamosi yaye basiretie obogima bwaye oro roche, mogana oyo mwanyororire chistori mwachirorire roche, ekero nare kobaboria bakoelesa ng'a Enchera arenge akaroche akwo na agakenga akoira nonya nomwana, naende aterekereire enchera gete iga. Esabato tokaimoka inche na omoigwa onde naro tokagenda keroka gochia gocha ekinyaritari ne chimochari iga aria gose naroche kaina ororo. Bono ekero twaikire keroka nari ngoakerwa esimi ngotebiwa ng'a yaya momura omoino otokire roche. Inkoboria ng'a nekeene, ng'a abanto bamonyokire, chidakika ngoa kera omorisia oyomo agontebia ng'a nekeene nao tore roche aa, omura omino nao are roche. Igo togacha tokanyora nao are, bono rende nonye na omochief omo omo assistant chief okanyora oikire, ekagera rende bagaaka ase empolice, polisi bagacha bakarusia omobere ororo, bakayoira keroka. Agwo ase bono atogete terigucha. Yokorana omotaro omonto aagete ekegere ase egaria abeke emete arime. Igo amache mache tarenge mangi, amache amake nonye ekero twamonyorete tarimereti ime. Yaya korimera nabo omorigereretie ensemo eyemo are buya tokomorigereria gwateba ng'a oyo nyarebe.
Postmortem yakoretwe rituko ria Jumatatu ekero yakorwa omogaka oria egatogekana ng'a aakire, yeah, he was hit by a blunt object. Eba oriango omwana ominto, aye nainche eba oriango. Ng'aki gekonyarekana omogaka oibangete gochia koyia omong'ina oye rituko ria Aramisi, botuko Jumatano aboke saa kumi chia botuko. Ekero aboka saa kumi chia botuko arangerie abana baye. Abate ng'aki inche imbwate stress lakini rende ng'aki moibangete speech momochi gokwana. Akamaka omwana oye omomura ebibande biaye mpaka ebibande mpaka ebari of permit ng'a eranye gotang'ana bosongo ngocha are amaye kobora. Maswali naro abanto bakonyara komboria Mark Knight. Ee, mogakoe iga, oroche. Mara bateba ng'a abande bare goteba ng'a ororokanire ase gete, ororokanire ase gete. Omonto nare konya koboria ma- make night maswali ayio in- mm, mm. Bono timanyeti aye na inche ntebia ngose comment section, nki oroche about estory eye omogaka oyo? Ng'aki oroche omogaka oyo asirete? Because yanyare yatogekanire ekeene ng'a ta roche aria airire oo, aakire akairerwa ng'oroche ore goita omogaka, ng'oroche ore komogaka. Eh, iswa ribaete to ba- bagusii bagocha koiboria. Ng'a oroche rwaka omogaka oyo iga, amoire baka riroche achia komobeka oo. Eh, ng'a kiaruete isiko iga iga onde atama rochi, baka agacha koirwa baka aaria. Omogaka oria nabo aboreti nomorebi, bagateba yaya nomorisia. Omogaka onde agotara nebuku baka mogondo, igo tari konywa marwa. Na gotwara segi aa mwaka onde emiaka yarachire, gaki mwaka oria oyongayongire takonyara segi. Abwo nabo bakonya goteba baka momura omwabo nabo aireste. Bono I really don't know. Aya tana konywa ndugu yane tana konywa tatia rende seng'encho y'oborwaire bw'omong'ina oye naende nokorara kwaye omanyete nabo orabe depressed ake lakini rende buyarenge, naende nonya reasoning yaye actually yarenge hundred percent, igo tinkoteba ng'a yaigete asegete egatoka ng'a ng'a amekwano akiri punguani, hapana. Bono naye intwe twantete omotekereria one ng'a aye ng'ai oroche nki oroche igoro ki happenete igoro y'omogaka oyo, naende ng'a ore goita omogaka oyo iga, koreng'ana ne chistatement kwabeire gokoigwa ase emetanda. Naende rituko ria Friday, amatanga naria agocha gokorekana, ya bonsi bono bakoenigwa omong'ina na omogaka at the same day, rituko ria Friday, mambia ende. Na igo bono amatanga agokorekana rituko erimo, lakini ekero bagoika ase ensemo y'okoenia, bakoenia omogaka ase enyomba enene, baenie omong'ina ase enyomba enke. Omong'ina oyo omonene nare moyo, lakini okorabatiganete ake akarageenda, lakini nko naigwete ng'a origirigwe.

ebe abanto abange kegima. Emeganda emenge togochi kobata ogokora ase amatuko agochi gocha emeganda emenge togochi gokora. Nonya na emeganda ere ngochi kobaretera gochi bosio iga iga you can also suggest which kind of stories do you want to hear korwa ase channel eye iga ya Gusii Voice. Thank you so much inche nkobaganeria

ase ebinyoro if you want to support us in fuel nabo gotuma kende kiao gocha ase enamba eyio ere igoro gago gose ase enamba eyio ere ase screen na mambo itakuwa vizuri zaidi. Timbwati mange korwa ase orogongo rwa Gusii, Kisii County na Nyamira, timbwati kende nkomenta extra aye ndikire naende amang'ana amaya koba buya kegima inche Mark naye tinkorokwa eh, Gusii voice, eriogi riomogusii.